O, siarad â phobl.
O, wi'n joio'r cysylltu gyda phobl ar y stepen drws. Wel, jyst siarad â pobl, t'mod?
Dwi'n meddwl mai gwaith achos i ryw radde achos bod chi gallu helpu pobl cyffredin. I cael siawns i gwrdd â gymaint o pobl dros Gymru o o unrhyw yy ma' ma' nhw'n dod o bob ple ac a gyda diddordeb yy diddordebau mewn gymaint o bethe.
eistedd ar ryw bwyllgor yym yn sôn am rywbeth dibwys yym lle dych chi'n gwybod bod 'na ddim gobeth mul yym i newid unrhyw beth ma'r Llywodraeth yn ei wneud. Pobl sydd ddim yn fodlon i wrando beth chi'n a- yy i'n gweud ma' 'na ma' 'na lot o barne tu yy mas 'na a weithie ma' nw'n dod o safbwynt ragfarn yn lle ff- yy ffaith ie. Y glaw.
Dim arian. Cael cael dadl trydar gyda Leighton Andrews yna.
Wel wel wel mae'n bwysig i cael y cyfrifiade duron yn y siambr achos d- d- d- d- dyna lle ni'n ni'n gweithio yn ystod y dydd ond yy m- yy ffones symudol yn y bin pan wi'n do' fewn. Y- y- yn bendant a a a thrwy dadleuon i gyd fi'n credu. Dwi'n fi'n itha old school yn ynny fe. Uh, wel os gain ethol, gallwch chi ofyn y cwestiwn i fi pan gyda, pan fydd gyda fi rhywfaint o brofiad. Sa i moyn neud lot o pwynt y byti ni falle cyn bo fi'n miwn na, cos falle ma nhw'n darllen papur, papyre sydd sydd isie darllen, os ma nhw'n gwrando a darllen, fair enough falle. Yn bendant, mae rhaid i ni ddiffodd ffonau symudol ar hyn o bryd, ond mae yna gwestiwn ynglyn â'r sgrin 'na. Yym, ond hwyrach bod hynny'n well na rhywun yn syrthio i gysgu, fel maen nhw'n Nhŷ'r Cyffredin.
Uh, wy'n credu bod uh, ffordd mae Carwyn Jones wedi bod yn delio gyda'r uh, crisis yn y diwydiant di yn arbennig wedi bod yn, yn, uh, yn droiadol i wedi gwir. Um, no, Nathan Gill fi'n credu. Twyd, fe y person cynta um, cysylltu i, i um, ymuno o'r blaid. Dwi'n meddwl mai curst yw achos y ffaith bod hi wedi cyflwyno y ddeddf yma ar lefelau nyrsio diogel. Andrew RT Davies, achos daeth e heb fy mhlaid es i'r safle yna a wi wedi gweld e'n tyfu dim jyst mewn hyder ond gyda'r effaith mae'n cael ar 'i blaid hefyd. Dwi'n meddwl bod bod Rhun ap Iorwerth yn sicr wedi wedi magu enw anhygoel o dda ymhlith y gymuned fusnes. Wff, yym, jiw, yym. Ww, mae hwn yn anodd hefyd, achos be dwi'n mynd i weud yw y rhai sy ar y Meincie Cefn Plaid Llafur, achos mae'n anodd iddyn nhw fod i weithio yn erbyn y chwip, gawn ni weud, felly wedwn i rywun fel Jenny Rathbone sy...
Mae rhaid i fi feddwl. Yym.
Wi'n hoff iawn o siarad â Roger Morgan, fi'n gwybod bod e wedi gadael nawr, ond yy t'wod yym fel cynghorydd wi wedi yy cwrdd â Roger Morgan yy sawl gwaith a ma' fe'n gwneud i dd- ti'n siarad â bobl a gallu siarad â bobl ar lefel 'u hunen nhw t'wod. Yy dwi'n
eitha hoff yym

I ddeud y gwir, mae mae 'na nifer ohonyn nhw, dwi'm yn meddwl sy'n deg i mi yy ddewisu'u mwy na'r lleill. Yy mae 'na rai, wrth gwrs, sydd ddim wedi creu llawr argraff hefyd, ond yym dwi'n meddwl na gadw hynny yym at ryw lyfr,
Cyfrifoldeb dros cynllunio yng Nghymru, bydd hyn yn hwnna'n uchelgais mowr i fi. Dwi 'di ymddiddori o fewn addysg yym ar hyd yn oes i ddeud y gwir. Sgynna i ddim cefndir o ran addysg yym ond mi roeddwn i'n gyfrifol am addysg ar Gyngor Wrecsam, dwi 'di parhau efo hynny. O ran personol, be hoffwn i yy neud yw yy y portffolio sy gyda ni ar hyn o bryd, sef twristiaeth, iaith Gymraeg a yym yy yy diwylliant. O, o, cyllid, cyllid. Heb, he, cyllid yw, uh, yw tarddiad pob dim ar ddiwedd y dydd. Uh, mae gyda fi dau, ddau nod ar hyn o bryd. Hynny yw, nod cyntaf yw ennill y sedd yma yng Nghastell Nedd, a'r ail nod yw wneud job da fel ar y cynulliad i Gastell Nedd.